San Mateo capítulo 9. Jesús ojupi peteĩ kanóape ha ohasa pe yguasu mboypýri ha og̃uahẽ pe táva ha'e oiko haguépe. Upépe ojereru chupe Tupãpe peteĩ ijapáva ha ohechávo Jesús mba'éichapa ha'ekuéra ojerovia hese, he'i pe hasývape: Evy'áke che ra'y, ne rembiapo vaikue ojeheja reíma ndéve. Upépe Umi tembiapoukapy mbo'eha he'i ojupe: “He'i'ỹva'erã niko he'i: ‘Ku Tupã rendaguépe oĩ roguáicha’”. Ha Jesús ohechakuaa mba'épa he'i hikuái ha he'i chupekuéra: “Mba'ére piko ivaíva pene akãme pembojere péina? Mba'épa ndahasyivéi ja'e ko kuimba'épe? Nde rembiapo vaikue ojeheja reíma ndéve, térãpa epu'ã ha eguata? Ahechaukáta peẽme ko'ág̃a, che, yvypóraicha aju va'ekue, ikatuha aheja rei hembiapo vaikue oimeraẽvape ko yvy ári. Ha upévo he'i pe ijapávape. Epu'ã, ehupi nde rupa ha tereho nde rógape. Upépe pe ijapáva opu'ã ha oho hógape. Ohechávo upéva oñemondypa opavave ha omomba'eguasu Tupãme Ha'e ome'ẽ haguére yvypórape peichagua pu'aka. Jesús oho upégui ha ohasakuévo viru oñeme'ẽhápe Rómape g̃uarã ypy rupi, ohecha peteĩ kuimba'e hérava Matéope oguapýva hína upépe, ha he'i chupe. Eju che moirũ. Mateo opu'ã ha oho hendive. Ha Jesús oguapy jave mesápe Mateo rógape, ou oguapy Jesús ha hemimbo'ekuéra ndive umi viru ombyatýva Rómape g̃uarã, ha heta herakuã vaíva avei. Fariseokuéra ohechávo péva he'i Jesús remimbo'ekuérape. Mba'éicha rupi piko pe rembo'ehára oguapy okaru viru mbyatyha ha hembiapo vaíva ndive? Jesús ohendu upéva ha he'i chupekuéra. Hesáiva ndoikotevẽi pohãnohárare, hasývante. Tapeho peikuaa mba'épa Tupã he'ise raka'e iñe'ẽme he'írõ, Che aipota peporiahuvereko pende rapichápe pe mymbajúka rãgue chéve. Che ndajúi ahenóivo hekojojávape hembiapo vaívapente. Upéi Juan Bautista remimbo'ekuéra Ou Jesús rendápe ha oporandu chupe. Fariseokuéra ha ore avei niko Tupãme romomba'eguasu hag̃ua ndoro'úiva jepi mba'eve mba'érepa ne remimbo'ekuéra ndojapói péicha? Jesús he'i chupekuéra. Peẽ piko peimo'ã peteĩ omenda ramóva iñrũnguéra Oñembyasytaha ha'e oĩ aja hendivekuéra imendahápe? Nahániri. Ág̃ante og̃uahẽne ára, ipore'ỹvo ha'e, ha upépe katu ohasáne ho'y'ỹre mba'eve. Avave ningo ndombovyvýi ao pehẽngue pyahu ao tujáre. Pe ipyahúva oñeñýine ha omondoro jevýne pe itujáva, ha upekuévo omondoro tuichave. Víno pyahu ningo noñembohyrúi víno ryry tujápe. Péicha ojejapórõ umi víno ryru, osoróne ha oñehundíta pe víno ha umi hyru. Upévare, víno oñembohyru va'erã víno ryru pyahúpe, ha upéicha mokõivéva oiko aréta oñembyai'ỹre. Jesús oñe'ẽ aja chupekuéra hína, og̃uahẽ hendápe peteĩ myakãhára judiokuérava oñesũ henondépe ha he'i chupe. Che rajy niko omanoramoite, nde rehóramo emoĩ umi nde po hi'ári oikove jevýta. Jesús opu'ã ha oho hendive ha hemimbo'ekuéra ndive. Peteĩ kuña katu hasýva ojapóma doce áño ha huguy mantéva, oñemboja Jesús rehe hapykuéguio, ha opoko ijaóre, pe kuña niko he'i ipy'apýpe. Ijao rehénte jepe apokórõ, akueráta. Jesús katu oñembojere ha ohechávo pe kuñáme he'i chupe. Evy'a, che rajy, che rehe rejerovia haguére rekuera. Ha upepete pe kuña okuera. Ha og̃uahẽvo Jesús pe myakãhára rógape. Ohecha umi mymby mbopuha oñembosako'íva ñeñotỹrã ha hetápe ojahe'ojoáva ha he'i chupekuéra. Pesẽmba ko'águi. Ko mitãkuña ningo nomanói, okénte hína. Ha opukapa hese hikuái. Omosẽmba rire opavavépe, Jesús oike pe mitãkuña oĩháme, ipojái ipóre ha upévo pe mitãkuña opu'ã. Ha opa upe jerekuévo herakuãpe ojehu va'ekue. Jesús osẽvo upégui oho hag̃ua osẽ hapykuéri mokõi ohecha'ỹva osapukáiva chupe. Ore poriahuverekomína nde David ra'y. Ha oike rire Jesús hógape og̃uahẽ hendápe umi ohecha'ỹva, ha Jesús oporandu chupekuéra. Perovia piko che ikatuha pomonguera? Ha ha'ekuéra he'i chupe. Roguerovia ore Jára. Upévo Jesús opoko umi hesáre ha he'i chupekuéra. Toiko upe peẽ péro viajeguéicha. Ha okuera umi hesa ha ohecha porã jey, Jesús he'i jey jey chupekuéra. Aníke avave oikuaa kóva. Ha'ekuéra katu osẽmivovénte upégui opárupi omoherakuã upe Jesús ojapo va'ekue hesekuéra. Umi ohecha'ỹva osẽ aja ojereru Jesús rendápe peteĩ kuimba'e iñe'ẽngúva, mba'e pochy oguerekógui chupe ipoguýpe. Ha Jesús omosẽvo chugui pe mba'e pochy, pe iñe'ẽngúva oñepyrũ oñe'ẽ. Ha opavave oñemondypa ha he'i. Araka'eve ndajahecháiva mba'eve peichagua Israélpe. Umi fariséo kuéra katu he'i. Umi mba'e pochy ruvicha voi niko pe ome'ẽva chupe pokatu omosẽ hag̃ua umi mba'e pochýpe. Upéi Jesús ohasa oikóvo peteĩ távagui ambuépe, ha mamo ijatyhápe Tupã rembiapoukapýre oñemoarandúva, upépe ha'e oporombo'e. Omoherakuã avei marandu porã Tupã ñesãmbyhy ára rehegua ha omonguera opaichagua hasývape. Ha ohechávo hetaha umi ijatýva tuicha oiporiahuvereko chupekuéra, ohechakuaágui hesekuéra ikane'õ ha ikangy paha ku ovecha herekuã'ỹvaicha. Ha he'i hemimbo'ekuérape: Ajépa tuicha pekokue ha heta!